Nilqakom għal programm ieħor il-politiku. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' il-Jordan Galja Paċ, ringrazzjak tal-li lqajt l-istadina tagħna. Grazzi ta' stadina. Mela, Jordan, tgħidilna daqsxejn eh, minn inti u x'tagħmel apparti li inti l-viċi sindku ta' swieqi. Jien Jordan Garjapaċ, għandi 22 sena, naħdem iktar fil-media full-time issa, kont student ġo l-emka s sena l-oħra, issa graduajt l-esti minn U f'ġunju li għadda il-ħaqt biex il-sinsku ta' s-swiqi. Eh, issa, għadak relattivament zaħir inti fleta 22 għal-politika, kif ġalek tibda t-interessa ruħek daqsek fil-politika, għajmin tidel l-segwi ħafna taf xinu jiġri? minn meta kont żgħir dejjem kont inħobb il jekk mhux il-politika l-istejjer li qed jiġu bħalissa, in-news li hemm, jekk l-adulti qed jitkellmu, not nitbasta snaqa not nisma' x'qed jgħidu. U dejjem kelli opinjoni qawwija fuq kollox, ġifieri il-familja kont inġenninhom, literalment tista' saqsihom l-opinjoni tiegħi jekk nemmen f'xi ħaġa ħanibqa' għaddej biha. u speċa dak li kienet interessani iktar fil-politika. Umbat, meta kont fi Stix Form, eh, kont nejn naqa student l-organizzazzjoniet studenteski, umbat ftit NGOs biex nara u nifhem iktar xirrikjedi xogħol li hemm. U kienet avviċinatni Yves Borg Bonello, issa qiegħda fil-Parlament, biex nidħol fil-fera ta' Team Start li huwa il-fera ta' żgħażagħ bejn 16 u 18 sena. U kienet laħqet President, kont ninvoli fin aktar ruħi, nemmek. Għajt għaddej. Issa, irna xxilek inti, u kol tilħaq viċi sindku. ta' tas-swieqi. Issa swieqi ovvjament huwa stronghold tal-Partit Nazzjonalista u jkun hemm kandidati relattivament tajbin fuq dak id-distrett u inti ta' 22 irnexxilek diġà tagħmilha. Ehm, X'għamilt biex irnexxilek vodi tilħaq daqshekk nies? F'relattivament ħin qasiru. Mela, literalment minn meta kont żgħir, dejjem kont inħobb nitkellem man nies, ġifieri anke jekk ma kienx hemm il-politika, xorta nqabbad diskussjoni ma' xi ħadd, saqsi domandi, nsaqsi kif huma, nibqa' għaddejn bid-diskussjoni. U speċa meta kienu avviċinawni biex noħroġ għal elezzjoni, għatom bil-qalb kollha speċa li qed nagħmel issa ma nagħmlu u nista' ngħin il-komunità. Mbagħad kont mort house visits, door to door, literalment nasab door to swieq ikollu u issa qed nagħmlu t-tieni darba la voli għaddit l-elezzjoni għax literalment issa saret parti mir-rutina. Qabel orajt kważi qabel elezzjoni, xi ftit xhur qabel elezzjoni, kważi kuljum, internet kuljum kont nagħmel house visits. Issa qed nagħmlhom pereżempju darbtejn fil-ġimgħa. U jekk għandhom problema, jekk għandhom bozza inqatat, jekk għandhom it-triq ma rranġawiex jew għandhom kwistjoni żgħar, anka kbar ma anka żgħar, il-fatt li meta tgħinhom u stolvija u eh, tatik dik is-sodisfazzjon li hekk tara wiċċhom jixel fuq ħaġa sempliċi li tista' tgħin il-komunità. So, meta għandna problema jekk hemm botta jew xi ħaġa jinnaddi mit-toroq nista' ngħin il-komunità nagħti dik l-input. Eh, kif Vodri tagħmel daw il-ħafna daw eh, visits fid-djar? In-nies, speċjalment ovvjament ta' swieq għax inti hemmhekk dik. X'inhu ma l-concerns tagħhom, l-iktar concerns li tintaqa' magħhom fis-swieqi u forsi eh. anke ġenerali tal-pajjiż. Infatti fil-house visits meta nsaqsihom ngħidhom kif nista' ngħinek fil-lokalità u kif nista' nindirizza il-weġġa li għandek, il-problemi li għandek rigward il-partit. U il-partit jista' ekxi jimbutta il-kwistjoni li għandek. U nagħmel sections fid-dajri, per eżempju l-kwistjonijiet li għandhom fil-lokalità, ovvjament għandna overdevelopment swi ġviri l-propieta, il-valur ola, so ovvjament ikun hemm ħafna aktar over construction. ħafna construction. Ħafna kwestjoniet li jkollna, per eżempju, li exits mis-swieqi, hemm inqas exits so teħel fiktar traffic għal St. Andrews Road. Darba kellha Gvern. għaddidhom tindu ġo swieqi. U St. Andrews, il-gvern ħada u għamilaw, imma l-extras, ħanajdu l-bus shelter, em, fejn jistaw jimxu n-nies, il-pedestrian crossings, xejn. nesihom. Agħmel il-proġett jistgħu jgħaddu l-karozzi u mbagħad il-kumplament il-komunità li trid tgħixu taqsam għal Pembroke qatawhom il-barra. So dawk huma l-micro problemi li għandhom. Il-problemi kbar, ġviri problemi li ħafna minna narawhom ta' kuljum l-overpopulation. Għajjiet n-nis, mux għanaj ta' s-swiqi, Malta kollu kważi, tista' tajt. Stress zejet. Il-traffic kwistjoni eh, kwistjoni li taħraq ġviri kulħadd jarġa' traffic. Eh, anka l-politiċi li għandhom responsabilità qegħdin ġa traffic. So, hemm dik il-problema, ovvjament is-swieqi korruzzjoni id-dejjaqna ħafna ġifiri il-kwistjoniet li għanna ta' korruzzjoni palista d-dejn tilajnu nizlin Ajjew n-nis. Eh, issa inti niftakar li kont ħriġt hemm eh, tiddefendi r-residenti s-swieqi kien hemm xi toroq jew triq partikolari biex titranġa u da minn flok inti speċi qisu ħallewk taħdem għaddewk bil-pulizija x'kien ġara eżatt x'kien għaddili. Ok, mela ħana tikna exclusive, ġifieri din ħadd ma jafa, ħan nagħtik naqal back story laqas għal konsillera oħra. U minn jaf. Dak iż-żmien naħseb laqas kont kandidat, kienu ġast avviċinawni u xejn. Kont nejn il-komunità xorta so kienu jafuni s-swieqi. U kienu ġew fuqi nis li jiexu fit-triq u dit-triq ġifieri laqqas pjanet għandha daqshekk ħofor fejn tista' tkisser karozza. U dit-triq kienu omilhom ġifieri Kien diġà ħażin ftit fl-aħħar meta l-PN kien fil-Gvern. Mbagħad il-Labour għamel xi għaxar snin u kull sena il-Kunsill dejjem jirrapporta u di triq tibqa' kif inhi. Iweduhom, iweduhom u xejn. Ovvjament ħadu l-poteri tal-Kunsilli so ma tistax tmur tirranġa int meta għandek il-gvern qed suppost qed tirranġa dik it-triq. Hemm u jien kont wett ir-residenti li kienu ġew fuq jagħlu li sma' dik it-triq titranġa. L-iktar ħaġa dak iż-żmien li kienu jsemmu dik it-triq dik it-triq anke jekk ma jgħixux hemmhekk għax kulħadd jgħaddi minn sew dik it-triq. U wettom isma' anka jekk noħroġ u jekk ma nitlax ħan niprofa minn qabel nwedkom dawk suppost l-awtorità kienu ħajamluha u xejn jisu xejn mu xejn għadhom għamluwiex. Għadhom ħan għamilna aktar pressure fuqhom. U kont tiftakar kull imkien madwar Malta kellhom torq aħjar għalik. Kont bat poster, għamiltu xi ejtu, kien kbir dal-poster. U għamilt dizin, eżatt l-istess dizin, imma għamiltom

fuq ċajta, letteralment ċajta tuħel benajzaj. Ċajta biex tubat eh. messaċ u għajmin. Ħallejt emmek, sfidajtu, wara ġimatejn bdew xolliet, issa triq lixxa, tista letteralment tmur bil-motur b'kollox u triq lesta. So, Tajib, rozet. Mela, eh, nafu koll li għandek għal-qalbek l-ambjent inti. U eh, inti ċila narak ukoll mal-papa tijak li tmorru natfu l-bajjiet u l-kosta ta' Malta. Dan x'inhu NGO u x'qed natfu eżatt bħala? Mela jien u missieri għandna NGO li jismu Coast is Clean. Konna bdejnieh fi żmien il-COVID, ġifieri fi żmien il-COVID missieri kien personal trainer ta' slima dak iż-żmien kien ħa daqqa kbira fil-COVID, ġifieri restrictions lem, restrictions lawn. Kien darba kellu pereżempju kellhom clusters ta' xar minn nies ma setgħux imorru għax kellu 12 persuna. Mhux hekk? So, kien qabad qal li ejja mmorru bid-dgħajsa noqogħdu nduru l-kosta ta' Malta eh, u ninqatgħu naqa' minn Malta, eh, ninqatgħu. U ejja ma. Malta ma noqogħdu nduru. U konna nindunaw kemm hemm ħmiġ li kien ġej Malta, ġifieri għax m'hemmx id-dajes, m'hemmx il-mewt xew tarahom iktar il-ħmiġ, tara l-ħmiġ iktar. Morna kemuna u kien baħ, ġifieri laqas il-lifeguard xejn, jisek mor deserted island. U ħlif siringi, kollox sibna kemuna, kemuna mimlija kienet. U minn hemmhekk bdejna natfu dik il-bajja tfajnja fuq Facebook biex nagħmlu iktar awareness fuqha. U issa fast forward spiċċajna u spiċċa full time mal-NGO. Jien nejn ovvjament infatti warawn għandna trip planting għax minn flok natfu biss anka nħawlu iktar siġar. F'Malta, madwar Malta. U ġviri, aħna ġast morru mal-kosta, konna volontira li jiġu u kollox, imma affarijiet żgħar li ħafna nis jistgħu jagħmlu li ġast tagħmel effett żgħar fil-lokalità, ġviri jekk tara xi ħaġa ġast iġborha u armija. Naf li ħafna nis jibatunna, zik ma jien għod naddaf. Wara ħaddieħor, ħaddieħor jħammeċ. U hemm naqa' kummenti li jdejquni li jgħidu pereżempju e, għax il-Maltin aħna maħmuġin. Sa mhux qed ngħid li għax Maltin u barranin ġo Malta stess, ħafna mill-ħmiġ li actually nsibu laqas jiġi minn Malta. Ġifieri innaħa ta' fomm mirriħ, ġnejna, arla bsiwek, daw kien naħat ħafna mill-ħmiġ li actually nsibu ikunu fliexken minnaħa tal-Libja, minnaħa tal-Afrika, ġifieri il-ħmiġ li jkun hemm Jiġi għawak bil-mewġ. Anka jek aħna nwadbu, imur pajis ti. Għal-ohra, mxek. Ġviri, anka life jackets nsibu ġviri dik liktar ħagġa li tweġġan speċta. Naħata lapsi, nsibu ħafna, per esempio, life jackets. Eh, ta' nis ikun wer u jew xaħar. Nis ikun wer u ħafna ħafna zraben, eh, anka ħafna drabi zraben ta' tfal zar, ġviri ikunu dawk il-flip, dawk ah. il-sandli zar. Ġviri, ħafna drabi ngħidu l-ambjent, ma anka hemm dak il- Mhux hekk l-aspett uman mbagħad. Aspett uman. Hemm u hemmhekk speċa bajna eh, dejn. Eh, issa eh, fil-ħajja li kif ġiet illum ħajja kulħadd jisu biżi minn xogħol għal xogħol eh, taħseb li l-volontarjat ukoll qed iħoss din il-problema li tipo n-nies ma tantx għandhom ħin biex jiġu jgħinuha. Jien niftakar qabel meta kont iżgħar jiena kważi kulħadd kien jew ikun f'xi kumitat minn tal-banda, minn tal-festi, minn futbol. Illum biex issib iż-żgħażagħ saret problema speċjalment għax dawn iridu jaħdmu. Jiġifieri d-demographics qed jinbidluna aktar imma sibna mod kif nistgħu intejbu l-kondizjoniet meta nagħmlu l-cleanups biex pereżempju hemm il-programm ta' Systems of Knowledge li skola għandhom ċertu hours li jridu jnatfu jridu jagħmlu volontarjat. Aħna nibatulhom u anka jibatulna ħafna volontiera żgħażagħ li l-ewwel jibdew għax għandhom bżonn bil-fors jagħmlu dawn dan is-sens ta' volontarjat. Mm. Ma mbagħad jibqgħu magħna, jibqgħu jiġu, jieħdu pjaċir, għax int meta tagħmel clean up mal-kosta. Jew pjaċir ġri anka bid-dajsa meta nħidhom bid-dajsa, ma jihdux bħala qed nagħmel clean up, ġurnata dajsa u ġbart. Eh, għamel xi ħaġa tajba ħad daqsxejn pjaċir ukoll. Ma ikon ħafna volontira ġifi anka jekk tmur fuq Facebook u tara ritratti li ntella għax ħafna kumpanji li jiġu Malta, anka kumpanji Maltin, il-ħaddiema tagħhom jagħmlu CSR hours, civil responsibility, li jiġu hemm inatfu l-bajja ta' Malta jagħtu lura l-komunità, mbagħad wara jgħodu jieklu, niġru l-effett li. Ah, u sens ta' komunità. Eh. Issa ftit ilu kellek ċans titkellem ġewwa l-Parlament fost nies oħrajn. Eh, u int kellim tal-importanti li jkollna edukazzjoni għal ċittadinanza attiva li din tista' tibdel mill-iskejjel. Xi trid tfisser biha din eżatt? ċittadinanza attiva eh, tista' tgħin il kulħadd, ġifieri ċ-ċittadinanza attiva mhux bil-fors il-politika nnifsu. Nistgħu nagħlmu aktar studenti kif ngħinu n-nies, nurruhom l-istorja ta' Malta, l-istorja tal-politika f'Malta, inħalluhom jiddibattu, jiddiskutu. Ġifieri fi Franza għandhom il-kunċett ta' Republic Day. fejn l-istudenti ġo l-iskola jitgħallmu fuq il-gvern, jitgħallmu kif jopera l-gvern, l-istorja ta' dak il-pajjiż. Dak u l-kunċett ta' ċittadinanza attiva. Malta hemm skejjel li hekk xi qed jagħmluha, pereżempju San Anton viċin għamlu wieħed mill-isbaħ proġetti xtraw art biswit l-iskola u ħawlu siġar għamlu pozz fejn it-tfal jistgħu jkabru l-frott, jagħtu lura l-komunità u minn flok jitalmu dejjem l-iskola ġol binja, jalmuhom iktar on the ground jgħinu il-komunità. Mela, inti taqbel li fl-iskejjel volti li nibdew niddiskutu l-politika, però għaw minn mbagħad jargumenta jgħidlek imma ħan niddiskutu l-politika jista' jkun li minn ikun fil-gvern jibda iktar imexxi l-aġenda tiegħu. U ovvjament peress qisu għawġi mhux qisu għawġi partiti fil-Parlament, però għandna ħafna wkoll partiti oħrajn li qed ifaqsu. Inti temmen li diskussjoni biex tkun healthy għandha tkun li jkollna ideat varji Mhux tipo xi ħadd jitfa' l-aġenda tiegħu jisu you cannot discuss it, da tajjeb, kif qed naraw sfortunatament tiġri ħafna affarijiet. Jien nemmen li current affairs, dak li qed jiġri mal-pajjiż, l-istorja tal-pajjiż, anke tal-passat, għandhom bżonn jiġu marma studenti tagħna, il-futur ta' dal-pajjiż, jiġifieri. Ġifieri, jien kburi li Malti, kburi bl-istorja ta' pajjiżi u kburi li dal-gżejjer irnexxielna niksbu wieħed mill-isbaħ affarijiet ehm, fid-dinja kollu kollha. Ehm, ma din mhux dejjem mill-iskola tal-limta, tal-limta x'kont ninteressa ruħi iktar, mid-dar, missieri u ommi kienu jitkellmuni jisni adult jispjegaw li kollox. Ehm, ma il-politika mhux dejjem left to right to any direction, il-politika ħajja, ġifiri il-politika jekk għandek żewġ perspettivi tista' timxil qoddim l-estremizmu dejjem ħajkun ħażin miż-żewġ naħat. So tal-imhom in-naħat kollha ma tfidew. Kolħat jiprofa mbagħad jilħaq il-bilanċ. Eżatt, ħallihom jiddibattu, ħallihom jiddiskutu. Bat dak fidejhom. Eh, semmej daqsxejn ukoll fuq l-istorja u hekk. Jenkwitak li Ħabba, sfortunatament għandna ħafna politika partiġġjana u jissu dal-aħħar snin reġa' sfortunatament irrankat. U hawn ħafna ħafna nies li ma jafu xejn fuq l-istorja ta' dal-pajjiż. Vodri jiena ġili kważi nitwaħħax ġili nkun qed nitkellem jien naf ma' nies barranin, għax daw ikunu ġejjin minn third country nationals. Ikun jaf l-istorja ta' Malta da. Iktar mill-Maltin, fuq tgħid Malti jgħidlek x'inhu x'qed tgħid u da jipprova jitgħallem u jiskopri l-affarijiet. Tinkwetani ħafna, ġifieri Malta għandna storja enormi u kbira ta' politika, ġifieri teknikament l-ewwel żewġ partiti li kellna f'Malta fil-1800s, ġifieri kellna il-kwistjoni ta' Taljan u l-Malti. Ġviri, daqs kemm għandna storja kbira, li din parti mill-kultura tagħna sa, kif il-festi parti mill-kultura, il-politika parti mill-kultura. Ġviri, kif tista' tkun gburi pajjiżek, kif tista' timxi l-qoddim jekk ma tafx għala trid tkun gburi għalija u għala trid tmexxi dal-pajjiż il-qoddim. Trid ikollok dak is-sens ta' belonging. Belonging, jekk jien fi żmien water polo kont ma' klab ma' dak kien il-home tiegħi u kont nitgħallem l-istorja missieri kien jilgħab magħhom u kien hemm dak is-sens ta' belonging, kelli iktar passjoni biex nilgħab u nirbħu milli jekk kelli jekk kont ma' klabb ieħor, ma tantx kont l-istorja u kulħadd kien Ek, going with the flow. Eh, issa, temmen li għat għanna daqxejn mentalita servili f'dal pajis, fil-sens on paper aħna pajis indipendenti, ħadna l-ħelsien, pero xorti jisu tara ħafna nis li dak li jgħidu l-om il-politiċi jisu vanġelu u hemm il-mentalita li jisom jenna flok il-politiċi jiservu l-nies aħna speċi rridu ngħidu yes sir kollox il-politiċi biex ma nirritawx il-partit jew min ikun hemm fil-gvern. Iva l-Maltin xi drabi għandna das-sens li nibżgħu niċċellinġjaw l-awtorità, nibżgħu niċċellinġjawhom u ngħidulhom le dak li intkom qed tgħidu huwa ħażin. Imma meta actually niċċallinġawhom u ma nbaxxu x'rasna, dejjem jinqala perrek. Ġifieri nistgħu nieħdu mod ċar il-kampanja ta' Isabel Bonnici. Kont laki ħafna milli kont wet mill-ewwel erba' nies li konna fil-kampanja, konna niddiskutu magħha għax konna nemmnu f'dak il-każ. Konna nemmnu li għandna bżonn niċċallinġaw l-awtorità għax din għandha każ ġenwin, ġifieri minn erba' min-nies spiċċajna f'qajna il-Pjazza tal-Kastilja. U literalment miż-żewġ naħat m'hemmx Labour u PN, kien hemm kulħadd hemmhekk. U ċallinġajna l-awtorità, ġibna li ridna, ġibna l-inkjesta pubblika u minna ħarġet ħafna affarijiet li tista' tibbenefika eh, Malta kollu fil-sens tal-konstruzzjoni. Ġviri, meta l-Maltin ma mbaxxu x'rasna, infatti dal-aħħar kelli speech u għed Aħna qatt ma baxxejna rasna la għal Napoljun, la għat-Torok u żgur lanqas għall-arroganza ta' Robert Abela. U għedtha b'responsabbiltà li jekk Robert Abela ħa jagħmel ħażin, ħa niċċallinġjawh u mhux ħa nwaqqfuh kif fil-pastat. Qabilna waqfu minn kien qed jagħmel ħażin. Issa hemm bla dubju wkoll qisu fl-aħħar daqsxejn snin Qishom minn dawk il-ħmistax għoxrin sena kwiet, però dal-aħħar snin il-politika qisha reġgħet qed tisħon u qed ikollna ħafna każijiet fejn nies jattakkaw lil xulxin b'mod personali. Int kont wieħed minn tal-bidu tista' tgħid li protestajt kontra l-iskandlu li kien hemm tal-mara ta' Clayton Bartolo u mort ukoll quddiem il-kwartieri tal-Partit Laburista, però bdew jattakkawk li inti di tattakkaħħa xi mara. mhux għax di. E, taħseb li daħlet dil-kultura u issa forsi anka jenna fħabba l-elezzjoni li kien hemm l-Amerika u nbidlu l-affarijiet. Dil-kultura li ma tistax tattakka xi ħadd, tattakka mhux fis-sens fiżiku jew dik, tikkritika fejn hemm bżonn. Imma xek tkun mara jew xi ħaġa oħra jisek tittoqgħod pass lura u jdawru ilek li qed tattakkahom għax nisa u mhux għax għamlu ħażin. Li li tagħmel ħażin jibqa' ħażin. Jekk tkun raġel mara xi tkun. Jekk tagħmel ħażin, jibqa' ħażin. Meta ovvjament tkun fil-politika jew tkun attiv fis-soċjetà, ħad tistenna attakki, ħad tistenna tajjir, ħad tistenna redikolaġni minn kull imkien. Ġri dik ma tantx taffettwani, dan kien każ partikolari li meta ħarġet l-iskandlu ta' Manda Muscat u Clayton Bartolo, jien emment fil-kawża li hi ħażina u emment li ma ħaqqux dik il-pożizzjoni li abbuża minna u kont protestajt ġol kwartieri tal-Labor għax kena graduation u tal-tem ġew u għamil protesta zaħira, protesta. Zammejt karta. Imma din

u Clayton ma ħoqhomx dik il-pożizzjoni li abbużaw mill-fondi tal-pubbliku li abbużaw mill-poter li kellhom. Jien emmint li kellna nwaqfulhom jekk anke jekk kont waħdi. Mort u fatti kellha tħallas il-flus lura ġifieri kieku kellha xejn fuq xi xtaħbi. Mhux U l-ħaġa din fuq tan-nisa u tal-irġiel fil-politika u f'kollox, ġifieri f'kull tim li jkollok, anke business f'kollox, għandek bżonn għandek bżonn żewġ perspettivi, ta' mara u ta' raġel. L-aqwa li jkollok tim bilanċjat, ġifieri fis-soċjetà tagħna għandna nisa u rġiel u speċa n-nisa jistaw jagħtu perspettiva li l-ġil ma jistaw jagħtu. So bekk dejjem għandek bilanċ u jekk ikollok dak il-bilanċ dejjem se tirbaħ. Eh, bilanċ tajjeb imma. Mhux hekk. Mela, inti eh, temmen li llum il-ġurnata l-pajjiż kieku lest għal prim ministru mara, jekk ovvjament di tkun kapaċi kif kif qed mhux ġast titfaħħemmek għax mara. Ija, għandna għand Iwa, għandna possibilità li ħajkonna Prim Ministru mara, ġviri jekk nħarsu fl-elezzjoni tal-MEPs, rajt kena mara waħda li telat, ma dik il-mara ġabet u kisret rekord nazzjonali u barra minn Malta, imma ħanifukaw fuq Malta. Perċentwali jekk tieħu l-voti tagħha madwar l-Ewropa, iġabet kisret rekord perċentwali tal-voti, ġviri xi 35%. Ġviri, Aħna lesti li jkun hemm mara, mara li tista' tmexxina, ġri qatt muħal konna dik il-problema ta' sessizmu nemmen jien, għax ġviri jekk naraw Roberta mexxiet l-isem tal-pajis il-qoddim u nemmen li wara l-elezzjoni li jmiss minn żewġ partiti jew minn ħajkonna iktar nisa. Ħajkonna aparti iktar nisa. Jien nemmen li wara l-elezzjoni li jmiss ħajkonna Prim Ministru Mara. Eh, issa, Inti temmen, speċi tal-aħħar snin, konna drajna, speċi bil-kultura kim sejħa woke, u kulħadd speċi donnu jekk ma taqbilx magħhom daw kulħadd huwa ħażin, kulħadd huwa faxxist u kulħadd huwa estremist. Taħseb li di għamlet dannu kbir lis-soċjetà Maltija u inġenerali l-Ewropa u l-Amerika insomma kull imkien? Għax x'inhu huwa woke? Woke jiġifieri nies li jridu jitlu, ibiddlu u jkissru parti minn kultura u biex ibiddluha għal fehmiet li għandhom huma. Jiġifieri xi drabi jkollhom raġun xi drabi le. Imma ma sax tmur u tbiddel u tkisser kultura ta' xi ħadd, jiġifieri da mhux qed jien qed ngħidu, jgħidu huma stess li jridu jbidlu l-kultura, jridu jbidlu s-soċjetà, l-mentalità. Ma l-mentalità mhux biex billi tisforz tan-nies, il-mentalità tbiddilha billi tagħmel parti min-norm ta' tiegħek u naturalment tiġi, mhux tisforz tan-nies għax in-nies tirtu. Isu kif kien jgħid Guido da Marco tikkonvinċi. Mhux hekk. Perswadin mhux timponi. estremiżmu li l-woke huwa estremiżmu, jekk ngħidu woke woke, estremiżmu mhu tajjeb għal ħadd, miż-żewġ naħat ġifieri. Jekk komuniżmu, naziżmu, kollox li kważi spiċċa biżmu, ħażin. Il-pajjiżi kollha li kellhom eh, dil-sitwazzjoni ta' estremiżmu kollha fallew, kollha spiċċaw ħażin. Eħe, ftit ġimgħat ilu il-Prim Ministru, minn għalija fil-Parlament, eh, qal li speċi da lest jiddefendi akkosta kollox lill-Ministri tiegħu anka dawk li qegħdin akkużati voldiri hemm eh, korruzzjoni kbira. Eh, enti temmen li speċi da għandu jkollu xi privileġġ għax ikun membru parlamentari jew jennaf jaħdem fis-segretarjat li da kważi għandha xi bil. Jista' jisraq u qas tista' kważi ssaqsi issa. Min jagħmel ħażin u min jabbuża mill-poter hu għandu jaffaċċja l-ġustizzja. Apparti li għandu jaffaċċja l-ġustizzja, l-abbużi tiegħu misshom jiġu ppubblikati. Jiġifieri, ma tistax tagħmel xi ħaġa ħażina u xi ħadd jgħattilek għax jekk dak il-persuna li qed tgħattilek jispiċċa kriminal hu stess. Jiġifieri, Robert Abela rrit jiddeċidi xi jħobb il-pajjiżu jew il-lealtà għal il-klikka li għandu. Eh, issa wkoll il-gvern preżenti tħoss li qed eżempju hawn kritika li qed imbaxxu l-istandards fejn tidħol l-edukazzjoni biex ta' parsi jkollna l-figuri sbieħ li iktar nies qed jgħaddu hekk. Imma fil-verità nkunu qegħdin noħolqu biss problema l-ġenerazzjonijiet tagħna għax inti let's face it qed naqqas l-istandard. il-prodott li ħajoħroġ 10-20 sena oħra ħajkun għar. Badi fl-aħħar mill-aħħar. Ħambatu kollha kemm aħna, ġifieri anke hemm każ meta kont niġġieled għal drittijiet ta' studenti meta issa xorta baqgħu direttivi u kelli kont protestajt qudiem il-Parlament u Roberta Bella kellna laqgħa ġol-Parlament dak il-ħin, eżin kien laqgħana ġewwa biex niddiskutu, kien qal orajt Mela ħanamlu illi ikollok nsir ċisima. Administrative pass. Għatlu, oh, all right, dak short term solution, long term dawn in-nies. Jekk ġast ħataddihom, x'ħaj kollhom minnhom? Dak li sena tagħna ma kenniex administrative pass, kelli mbati, kelli nagħmel teżi u Bqajna nirsistu, imma ta' warajna, x'ħa nħallulhom, jekk ħa niġġieled, mhux ħa niġġieled għalija stess, għalija biss, ħa niġġieled għal dawk ta' warajja. Nistgħu naraw li rrid poplu inqas edukat, inqas li jaħseb anke fuq mod politku. Il-fatt li PBS mela għandek xarba nqatgħu il barra. Ta' Mark Lawrence Zammit, erba' fost il-ġimgħa kienet, qatgħu il barra, inħin kollu jiksru l-liġijiet tal-broadcasting li jiċċensuraw politiċi, ġvi minħa dik il-responsabilità politika li jiċċensuraw nis. Ma mela aħna Nord Korea literalment ma tax tiċċensura persuna hekk. Għalhekk il-gvernijiet għandu bżonn iktar kont għandhom bżonn kontroll fuqhom biex kollhom iktar checks and balances, speċjalment meta tiġi għal Broadcasting Authority. Issa hemm ftetilu Robert Abela u donnu anka Times ikkonfermatu skont il-fact check insomma tagħhom. E, qalu li daw qed jiġu lura iktar Maltin ġewwa Malta milli Maltin qed jitilqu. Issa jiena ma nafx mill-esperjenza tiegħi għandi numru ta' ħbieb li telqu jgħixu barra. Ġoliju, issa xogħol il-ġoliju ma naħsibx għandek bżonn jien toqgħod tgħid li ismet noqgħod hemmhekk u mhux hawn. Għadha tista' tiġi lura kull tliet xhur voldi li xorta għal pajjiż qisek għadek hawn. Inti, forsi bħala żagħżugħ, taħseb li fil-verità ġew iktar nies milli qed jitilqu għax l-ammont ta' nies li qed jitilqu. Ara, ħafna miż-żgħażagħ li naf jien, ħan nitkellem b'mod personali, ħafna miż-żgħażagħ li naf qed jitilqu biex isibu aktar opportunitajiet u aktar xogħlijiet barra minn Malta. U jekk ma telqux, dawk li baqgħu hawn iridu jitilqu. Ġifieri anka jekk ma telqux, tajt orajt m'hemm dik il-figura li telqu, ma xorta hemm nies li jridu jitilqu qed ifittxu xogħlijiet barra minn Malta għax xebgħu hawn Malta u dik li għandna bżonn inbidlu li żgħażagħ jemnu f'pajjiżhom, jemnu fuq dil-art ħelwa letteralment li mistrijietna tant ħadmu għaliha u jibqgħu hawn, jibqgħu jkollhom opportunitajiet, mhux jitilqu jitilfu ċ-ċans li tista' tkabbar familja f'post bħal Malta, għandna ġmiel, għandna. Mhux hekk ukoll naħdu ħsieb. Kieku naħsib. Issa hemm eh, problema kbira li semmejt inti fil-bidu wkoll li donnu issa l-Liberek kulħadd f'daqqa waħda jaqbel hija tal-imbierka overpopulation. Da ehm, l-aħħar snin ġib eluf u eluf ta' nies, eh, orrajt b'mod regolari, eh, biex kabbarna l-ekonomija. Issa, Ovvjament di qed tħalli l-problemi tagħha fuq l-infrastruttura, prattikament sptar ħaj kollassa u ħafna affarijiet oħra ma ħsibniex ovvjament għall-infrastruttura. Inti taqbel ma' dis-sistema ekonomika u li ġab speċi l-Gvern Laburista li l-ekonomija tikber b'iktar nies? Ġabu skjavi. Dawn ġabu skjavi moderni. Jiġifieri il-fatt li issa stempħu li hemm il-problema tal-overpopulation hemm kważi ta' daħ meta l-Parti Nazzjonista domna ngħidulhom li hemm sitwazzjoni il-kaptana Bernard Grek mar ħareġ li dejħ għal ejja ħanaħdmu flimkien ħanaħdmu fuqha. Dan kien xi sentejn ilu. Kieku f'dawn is-sentejn diġà kien ikonna aktar pjan fit-tul. Ġifieri kien ikun xat fl-oppożizzjoni, mhux gvern li jinduna, ġri Roberta Bella ma jindunax, ma joħroġ barra fit-triq, ma joħroġ fit-traffic, ma jmurx l-isptar, ġviri ħafna Maltin imorru l-isptar, anka dawk li ma jaffordewx ħafna drabi xorta jridu jmorru l-isptar. Da jinksirt lejja għax kelli accident bil-rota. Literalment domt 10 sijat l-ewwel kważi bil-wieqfa. Umbat ġabu li siġġu, umbat literalment il-medicina ma kienx qabel mija jew kelli na komplikazzjoniet u biex nġib stretcher domt kważi tliet sigħat niġġielet għal stretcher. Ġri dik is-sitwazzjoni li ġabuna fiha, il-fatt li nġibu nies li jiġu għaw Malta li jafu kważi kważi li ħajkunu skjavi, għax dawn jafu li il-paga orrajt aħjar minn mill-pajis tagħhom ma l-cost of living. Cost of living ħafna x'qed nieħdu minna din, x'nistgħu nagħmlu, kif nistgħu ntejbu l-kondizzjonijiet. Ri sa hemm dil-Labor Migration Policy, ħanaraw xem, imma Isu maħħalaq il-problema għaret jaressa kif ħadik. Issa, jem, meta t-nejdu da kollu fuq il-gvern nisimaw kemm il-darba, kemm għandu għal-qalbu l-ambjent, insomma, rridu nil-u targets li jissetjat l-Europa u dal-affarijiet kollha, pero ovvjament mill-figuri dejjem jidher li qed inkunu minn tal-qiegħ fejn jidħol l-ambjent, renewable energy u l-affarijiet kollha. Eh, meta tara policy imman bat tal-gvern, li ġġib iktar nies ġo pajjiż li diġà huwa overpopulated. Kif fil-verità tista' ssolvi l-problema tal-ambjent? Għax ma jmorrux ma' xulxin daw. Mhux hekk. I mean. Ġifieri ma nafx idea żgħira sta li ġasta semmejta li tagħmel forsi community hours. Ġifieri u training biex jieħdu ħsieb l-ambjent. Taf kemm il-darba mmorru, speċjalment baħar iċċaq, u jkun hemm ħmieġ. U ġifieri it's a cultural difference. Imorru, jarmaw jisom il-picnics taħmu kollox, ħallu kollox warajom, un-bat aħna morru nridu nodu nġbrom. Darba qbadnjom fil-fat. Fil-fat. U għadnilom, għalu, ah, we'll come tomorrow and pick it up. Le, mux come tomorrow pick it up, you're going to take it with you. Tihdu d-dar u jek trid terġa tiġi għada, eja warma. Ġviri, eh, rridu nalmuhom li rridu jħobbu l-pajis, daqs kemm aħna nħobbuhom, eh, nħobbu il-pajis tagħna. Anka fuq TikTok da daħret nara li hemm naqa' barranin li qed jippruvaw jitalmu l-Malti. Ah, so hemm dik is-sens ħaġa tajba, anka x-xogħol tiegħi fil-medja natom iktar boost biha biex forsi nis oħra jitħajru jkollhom dak l-encouragement biex actually jitalmu l-Malti. Eh, issa hemm mill-figuri jidher l-aħħar elezzjoni kien hawn fuq 100,000 persuna li pratikament daw ma jridu jafu la bil-label la bil-nazzjonalisti. Issa hawn ħafna ti argumentaw li jew bżonn it-tielet partit jew iktar u oħrajn li naħseb daqsxejn bħalek li taħseb li jistgħu joħolqu instabilità. X'taħseb fuq da suġġett? Mela, Malta palissa dejjem din narrattiva li hemm nies ma jridux jivvotaw, hemm low turnout u kollox. Il-fatt huwa li Malta dejjem kellna l-iktar highest turnout li nies imorru jivvotaw. Naqset iva, ġifieri meta naraw l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, kien sar fi żmien il-Covid jew eżatti wara l-Covid, kien hemm dak is-sens li n-nies kienu qed imorru jivvotaw bil-maskla. Kien hemm dak is-sens li n-nies ma kienux komdi ħafna iktar joħorġu, so kien hemm dik il-problema. So bekk l-ewwel daqqa li ħadna inqataw ftit iktar mill-politika, dawk li dejjem jgħidu li għax rutina bil-fors mhux ħankistra li dejjem irid imur nivvota, kien hemm dik is-sens ta' u le mhux ħammur. So, issa saret aktar rutina, kellhom l-esperjenza li jekk xi ma marrux jivvotaw. F'Ġunju li għadda kena l-istess ħaġa, it-turnout on average mal-Ewropa kollha kien above average, u din narrativa qed tiġi mbuttata l-iktar mit-third parties biex juru li jeżistu biex kolom dik is-sens ta' aħna neżistu qegħdin hawn u l-għajta tagħhom. Ma kieku l-għajta tagħhom kieku f'Ġunju li għadda ma kienx ikollhom kważi l-lar elezzjoni li kellhom, ġifieri l-għonet kienu jġibu l-voti tagħhom. Kassola meta kellu 29,000 votes fi 2004 final count, issa matul iż-żmien ġi final count, ġifi final final 23,000. U suppost kassola mar ħafna ħjar u qed jimbota li qed imur aħjar. Ma fir-realtà qed jonqos fil-voti mhux qed iżid. Fl-istess ħaġa bħal ADPD marru ħafna ħafna. Ġifieri ADPD ma nafx kemm jekk biex tkun l-aħħar elezzjoni tagħhom. U rigward l-instabilità, ġifieri dal-aħħar kien hemm il-podcast ta' John Mallia il-każin, il-programm li għandu. U mort u għedt li gvern ta' coalition ikollhom problemi kbar tal-instabilità. U Kastola qabes fuq u Enger għal mhux vera taħt l-Italja daw l-aħħar kienu stabbli. Ma kienu stabbli wara li bidlu s-sistema qabel ma bidlu s-sistema u kienu ta' coalition kellhom 50 gvern f'50 sena. Ġifieri il-poplu Malti u Għawdxi hekk irid li Kull sena jkollha elezzjoni. Kull sena jkollha elezzjoni. Diġà qed nixbaq wara ħames snin nivvotaw jew xi darbi jkollna hemm early election. Mhux hekk tħoss jisnaqa diffiċli. Tħoss naqa diffiċli. Għasib wara ħanerġa ħajkonna dik l-instabilità. Ġifieri Sari Sanger nistgħu kulħadd infatti kkummenta. Sari Sanger tista' timmaġinaħ u l-pendent jiddeċiedi l-gvern. Ġifieri xi rizzajiris jieħu. Ġifieri diġà nafu track record tal-opportunizmu tiegħu. So, dak il-track record, immaġinaħ, il-pajis fidejh, għax eh, kif għanna bil-kirkara, jekk l-indipendenti ma jiddeċidix jivvota PN l li għal-PN kien ħakku ma xġabu l-iktar voti, le. So, ħan ekwistek, ħan ekwistek. So, jista' jkun hemm ikun aktar każijiet ta' korruzzjoni jekk ikun hemm third party, x'min joffri hekk, min joffri hekk. U f'Malta, ġri, l-Italja kellna dik il-kwistjoni. Ġermanja meta suppost gvern għandhom ħames snin spiċċaw waqgħu ħabba coalition u jekk inħarsu lejn Malta fil-50s u 60s il-gvern ta' coalition kien waqa' fuq ġob tal-gvern. Hmm. Tista' timmaġa dak iż-żmien qed ngħidu għasab wara issa kemm ikun aktar każijiet ta' korruzzjoni. Eh, issa hemm hawn min jargumenta u naħseb fil-verità hekk kull każ li fl-aħħar snin Fil-verità ċ-ċensura reġgħet żdiedet. Ovvjament flok qed insejħulha ċensura, ikun hemm ħafna affarijiet jgħidlek isma' hekk imma ma tistax titkellem u hekk ma tistax tgħid għax forsi toffendi lil dak u toffendi lil oħra. Inti taħseb li f'Malta wkoll għaddejna minnha di u qed ngħaddu minnha l-ispeċi jagħlqu ħalq in-nies bil-pulit, anke eżempju tikkritika ċertu affarijiet tal-Gvern u di. U issa anke ammettiha wkoll is-CEO ta' Facebook fejn daqqal li aħna fi żmien l-amministrazzjoni ta' Biden kellna theddid mill-White House li ċertu kontenut rridu niċċensurawh inkella kien ikollna problemi bil-kumpaniji tagħna, vodri suppost dal-pajjiż l-iktar demokratiku fid-dinja. E, taħseb li hemm bżonn nerġgħu ċ-ċensura naħħuha u just, I mean, il-liġijiet tal-hate speech u hekk ikunu hemmhekk għal min jeddet verament lil persuni u mhux ħabba ideat bniedem titfgħu l-ħabs. Eh, jien nemmen fi freedom of speech, ġifieri nemmen li l-gvern missu jdaħħal abbozz, missu jdaħħal amendment li fil-konstituzzjoni tagħna bħala Amerika jkun hemm freedom of speech. In-nies mela jekk ma taqbilx magħhom tal-qilhom ħalqhom u tista' tibgħathom il-ħabs issa bil-liġġiet tal-gvern laburista li għadu kif daħħal. Rib dawn il-liġġiet ġodda jistgħu jdaħħluhom il-ħabs jekk ma taqbilx magħhom. il-politiċi kriminali li literalment jisirqu mill-ħalq il-poplu, jisirqu mit-taxxi tagħna, xejn ma jeħlux. Anzi ħaj Nasib aħjar jipproteġu. Anzi eh, ħaj għamlar, mhux aħjar jara x'għandu bżonn jagħmel, jara il-fatti, jara illi kif tista' taqbad ma' freedom of speech meta għandek aktar problemi. Ħanoqdu noħol. Noħon u Noħon u n-nis. n-nies. Issa, a- għaw ukoll bosta nies li j- jakkużaw il-Partit Nazzjonalista li datu l snin u koll jisu waqaf il-kultura tal-wok jew mar lej il-left ħafna. Em, Dan huwa minnu taħseb il-PN illum wara tista' tgħid 12 sena fl-oppożizzjoni tgħallem il-lezzjoni li jrid ikun forsi daqsxejn iktar miftuħ u jkollu jerġa' ideat ġdidi ġodda ta' nies jaħdmu flimkien kif kellu fi żmien Fenech Adami meta kien jiggverna fl-aħħar mill-aħħar. Ara, l-isbaħ ħaġa tal-PN hija li għandna możajk ta' ideat. Forsi min ikollu ideat differenti imma nista' niggarantilek li l-PN mhuwiex woke. Kieku jgħat woke, kieku minix qiegħed hemm. Ġifieri il-PN la għandu ebda estremisti fiħdanu. Partiti oħra ma nafx, partiti oħra naraw mista ma il-PN zgur ma nix estremisti, għanna nis bidea ġodda, għanna nis illi jidru li għandhom għan wieħed li jekxu jħobbu l-Malta. Meta tajt li għandek idea ġodda differenti, niddiskutu, ma dejjem narrow down li nħobbu l-Malta, nridu Malta aħjar, nridu Malta aktar stabbli milli qiegħda kif bħalissa. Mela, ħa mmorru għall-aħħar domanda, x'appell għandek għan-nies biex jerġgħu jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista għax ovvjament għalkemm għamiltu gains fl-aħħar elezzjoni għandkom bżonn ħafna iktar nies biex tilbu l-elezzjoni ġenerali. biex tirbaħ elezzjonijiet ġenerali ma tiġix billi niktbu, billi noqogħdu fuq Facebook, imma billi actually morru fit-toroq, billi niddiskutu l-proposals tagħna, billi niddiskutu l-idea tagħna u nisimgħu min-nies. Imma l-appell tiegħi lejn in-nies hemm barra hija itlu fil-Partit Nazzjonista, għinu ejjew bl-idejat, kull idea tajba. Ġifieri m'hemmx idea ħażina, hemm ideat li forsi tista' taddottom u ideat li tista' tieħu parti minna u tbiddela. Imma il-PN issa għandna bżonn inkomplu mhux jekk xi darba nkunu fil-gvern, imma meta ħankunu fil-gvern. Ġifieri ħanxamlu kmiemna mhux imneħirna u nimxu l qudiem biex ikonna pajjiż iktar stabbli. Jordan, nirringrazzjak ħafna talli kont ċar fid-domandi tiegħek u għaddejna diversi suġġetti. Nawguralek fil-karriera kemm privata tiegħek u ovvjament fil-politika x'għadek żgħir volti li fadlilna naraw hekk Alla jrid. Grazzi ħafna talli kont magħna. Grazzi ta' stedina and keep it up qed tagħmel xogħol tajjeb tagħti vuċi n-nies.